Әссәламә галәйкемнәр, җәмәгать. Сәлам, дуслар. Сизәсездер, күрәсездер. Без бераз гына, әз генә генә елмая башладык менә. Елмаюлар бар. Сезне күрү шатлыгыннан.
Беләсеңме, туйдырды инде уйлайма, ул көнбатыштан көтә, көтә, анда алардан тагын нинди санкцияләр булыр микән дип көтә, көтә туйдым. Менә биздерде инде менә. Чистый валлахи менә. Нәрсә дип әйтим инде? Бөтен нәрсәгә дә без әзер инде. Кыюбыз. Шундый менә. Ярый, башлыйк без, әйме? Беләсеңме нәрсә турында фикер алышасым килгән иде минем иң беренче эш итеп, бүгеннән Инстаграмның ябылуы турында. Менә, менә кешене нәрсә борчый? Һаман нәрсәдер нәрсә дә булса борчый. Юк, борчый түгел, ә фәкать теге ничек дидер теге. Шундый хәл булды бит инде. Мин Инстаграмны яптылар. Инде беләсеңме, кайчаннан бирле бит инде бөтен блогерлар минем Телеграм каналыма язылыгыз, минем Телеграм каналыма язылыгыз. Син булдырдыңмы Телеграм каналыңны? Булдырдым.
Үз, минем үз Телеграм ә, каналым инде минем күптәннән, күптәннән бар. бар. Я, мин э, алар рәтендә түгел, мин теге кабатламадым, минем бар. Э, ләкин менә кайбер җырчылар, менә мин күз алдыма да бер дә китерә алмас идем аларның Телеграм каналларда утыруларын, ләкин алар да үз үз каналларын булдырдылар. Ә шуңа өстәп тагын беләсеңме кем үзенең телеграм каналын булдырды? Беләм. Безнең җитәкчебез Рөстәм Минниханов. Әйе. Исәнмесез дип язып куйды ул башында ук. Бик исәнмесез Рөстәм. Президентыбызның интернет телеграм каналы булырга тиештер инде шулай. Тиеш иде. Булырга тиеш иде һәм ул булдырды менә ниһаять. Ләкин мең төрле җырчының телеграм каналының каналларының берсенә дә мин язылмадым. Мин мин җырчыларныкына язылдым микән? Мин синекенә язылган.
Хәтерләмим. Минем анда аның кешесе дә аз аның, ләкин кешесе бар. Э, не юморны аңлый белүчеләр. Шулай дип әйтмәкче идем менә. Юк, Telegram канал хәзер әй безнең ниебез инде. Э, шул социаль челтәребез әйме? Шулай дип әйтим микән? Юк, алай түгел инде, нишләп? Э, Instagram бит ул хаман да эшли. Эшли икән. Аның бит инде үзенең теге... Теге эшхәрүсез дә эшлейме? Эшхәрүсез, VPN-сыз да эшли. Менә бүген тикшереп караган идем. Ләкин аны йөкләсәгез, үзегезгә җайлырак булачак дип әйтә белгечләр. Тагын берәрсе бу нәрсәне ни? Реанимировать иттеләр, яңадан торгыздылар. Вконтакте. Вконтакте җәмәгать. Хәтта кайбер блогерлар минем контактка язылсагыз, мин сез мин теге үзара 5000 уятам диде. Андыйлар да бар. Мескеннәр. Акча. Менә, менә беренче бит күрү. Мискеннәр, алар турында нәрсә дип әйтәсең инде? Шулай.
Әгәр дә менә мин мин Telegram, Telegram каналга түгел, ВКонтактедагы группага мен анда нәрсәгә мен язылсагыз, мин сезнең арагызда 5000 миллиард там
Татарстанда мәҗбү ковидка каршы мәҗбүри вакцинация бетерелде. Ниһаять!
Ниһаять бетерелде бит, ә? Шуны Әллә? көтеп кенә утырдым бит, ә? Э, Бу тукта, бу ковид юкка чыккан дигән сүз микән? Юкка чыкты.
теге э, вәзгыятькә нитеп карап күреп тукта әле монда бит тагы да катырак вәзгыять дип монда хәзер китте ширләп ятарга вакыт юк икән вакытыгыз юк ширләп ятарга вакытыгыз юк вакыт таба алмыйсыз шуңа күрә мин китәм 14 март ягъни бүгеннән дүшәмбедән макдоналдс рестораннары ябылачак дип хәбәр ителә бөтен чыганаклардан дисәң дә була инде әйе э, рестораннарның күпегә ябылуы билгесез ләкин менә доставка э, эшләмәячәк шулай дип әйттеләр инде гомумән макдоналдс э, челтәре эшләмәячәк хәтерлисеңме бу хәбәр узган атна ахырында таралды бит инде әйе бөтен кеше китте Штурмлыйлар. Ыргылдылар. Макдональдсны, әйме? Ыргылдылар, әй, андагы чиратларны. Гомер күрсәң- ашамаган бургер белән бәрәңге дип уйларсың. Ә, юк, ә бит әле кемдер ни, ә, спекуляция белән шөгыльләнә башлады. Шуннан сатып алып, ә, Авито да сата башладылармы анда? Ужас. Әйе, спекуляция дигән әйбер м, тиздән көтеләчәк ул Рәсәйдә дә. Менә ант итәм мин.
Менә беләсеңме, Менә бу син әйттең бит әле спекуляция булачак дип инде, әйме? Бәяләр арта, ниләрдер ябыла, ниләрдер китә дип. Мине гомумән менә шушы бәяләр арту доллар кыйммәтләнү белән бер рәттән автомобиль секторында ниләр бар икән дигән сорау кызыксындырды. Һәм узган атнада. Менә бит кем күтәрә ул теманы. Мин күтәрергә тиеш име, менә кем күтәрде. Һәм узган атнада, һәм узган атнада мин үзебезнең операторыбыз белән бергә беренче автосалонда булып кайттык. Так, кызык, кызык. Махсус теге уртача бәя сегментындагы маркаларны маркаларны сатучы автосалоннарга кердек инде әйе әйе бәяләр ничек үзгәрдеме дигән сорау бирдек бәяләр арзанаерга мөмкинме бу машиналар һәм гомумән хәзерге вакытта машина алу кирәкме дигән сораулар бирдек э, не төшәме бәясе шуны гына әйтәлем миңа боларның бөтенесенә дә бу бөтен менә мөһим өч сорауга да җавапны алла бирса тапшыру чыккач

Димәк, Кора кызы Гүзәлнең репортажы. Автосалоннарда гулять иткән э, репортаж. автосалоннар гына түгел, хәтта менә машинаны сатып алып, кире сатучы, менә перекупщиклар белән дә сөйләштек. Ралыш балдыгыз.
Бу авто, авто рынок бар бит инде, авто базарда инде, әйме. Шуңа күрә менә э, һәр яклап та фикерләрне белешергә тырыштык инде менә шул. Ну, минемчә бу бик шәп тапшыру килеп чыгарга тиеш дип уйлыйм мин аны, мин аны карыйм. Мин аны караячакмын, чөнки машина аласы килә. Ләкин Әйе. хәзерме? Менә иртәге- шулай иртәгеме, машинаны берсекөнгеме? каян алырга кирәклеге турында да әйтәләр. Син миңа әйт әле, тынычландыр алай булгас. Ала, ала, ала, ала микән мин машина? Менә әлеге менә вәзгыятькә карап. Ала аласың, Ала- акчаң булса.
Рәхмәт. Җәмәгать интернет э, әкренәя. Безнең интернетыбыз әкренәя. Нәрсәгә дисезме? Чөнки Лондонның интернет трафик алмашу ноктасы Links мегафон белән Ростелекомны үзде, үзгән. Менә э, безгә мин э, Бу хәбәрне аңлавымча, аңлавымча шул трафик әлеге интернет трафик хәзер Урта Азия аша безгә килергә тиеш ничектер. Ләкин менә без Әлегә интернет белән кулланабыз, интернетның тизлеге бер дә югалмады, шулай бит? Ләкин, ләкин. Юк, кайбер кайбер фото видеоларны бик озак йөкли инде теге ача алмыйча. Андый моментлары була. Андый моментлары буладыр.
Ләкин тагын менә шул ук яңалыкка дип әйтик инде. YouTube-ның үзенең Россиядәге кулланучыларына премиум, шулай ук YouTube Music YouTube Music язмасыннан файдаланырга ярамаганлык турында хатлар җибәрде. Ярамый. Димәк, рекламасыз бара. Син э, YouTube'ты карыйсыңмы? Карыйм. YouTube бит рекламасыз хәзер. Ә шундый рәхәт. Басасы килә тегене пропустить дигән басасы килә. Ә юк икән кара. Туры бара да бара, бара да бара. Юк, мин бүген генә тапшыру карадым, иртә белән, әйме? Рекламасы бар. Реклама бар иде.

Тапшырулары кимемәсение, акча керми дип. Юк, э, безнең үзебезнең реклама реклама бирүчеләр бар бит. Аңлыйсыңмы син Россиядә? Хәзер шул хәзер шулай боларның урыннарына интешәкләр инде кереп утырачаклар. Үзләренең кагыйдәләрен шунда безгә нитә башлаячаклар инде, бирә башлаячаклар. Без аларның кагыйдәләренә буйсынырга туры туры киләчәк инде безгә. Алар нәрсә дә булса уйлап чыгаралар, чөнки реклама ул бит акча. Әйме? Ә акча һәркемнең дә эшлисе килә. Һәркемнең акча эшлисе килә. Шулай тәмамлакчы. Тәмамла, тәмамланырга. Шулай менә тәмамда. Шулай менә тәмләп тәмамла. Тәмамларга. Шулай менә тәмләп тәмамларга яссын иде безгә һәрбер тапшыруны. Тәмләп, шулай тәмләп.